Member of Parliament Anordon Mprɛ nsɛm hunu a wɔgyinaa Ablekuma North kaeɛ no, nka Police Administration no, sɛ yɛwɔ leadership, yɛwɔ leadership paa sɛ wɔn ani abere sɛ wɔreyɛ adwuma a, nka nnɛ adeɛ kyi yi, nka Anordon Mprɛ nka yɛ invite no. yɛɛ question no anɔdɔ mpere. Sɛ system no ɛyɛ adwuma a, sɛdeɛ mo pɛ sɛ, sɛdeɛ Doctor Akuffo Dampare, wo pɛ sɛ Ghana foɔ hunu sɛ wo yɛ IGP a wama system ɛyɛ adwuma paa deɛ a, nka ɛfiri nnura ɛbɛpem saa mmerɛ yi, saa mmerɛ yi a ɛrekɔbɔ three yi, nka Doctor Akuffo Dampare, ano dɔmprɛ nka Ghana Police Service, Police Administration, nka moayi ntɛ nka moato mo nsa de afrɛ ano dɔmprɛ sɛ asɛm nsɛmhunu no a Member of Parliament wɔgyina hɔ nom ɛrekasa te sɛ deɛ sɛbe ɔfiri Ankafo, ɔfiri Asalam Down, sɛbe Abɔdamfoɔ no fie na yɛyii no pieeɛ, yɛyii no pieeɛ na ɔkɔkɔgyinaa Ablekuma North ɛna ɔreka saa nkwaseasɛm no, nka yɛato yɛn nsa de afrɛ no. sɛ ɔmmra na yɛmmisa no nsɛm as a member of parliament wɔ incite ɔno ne party against ne opponent sɛ sɛ wo nam na wo kɔ kɔ to sɛ NPP ni ne NDC ni ɛko a mo dɔɔso a mo mmoa NPP ni no na NDC mo ntu ngu no so na mo mbo no na anɔdɔn prɛ gyina hɔ nom kasa sɛ sɛbi ofiri abɔdanfoɔ fie. Ɔakɔda abɔdamfoɔ fie, psychiatric hospital, ama yɛawowɔ no abɔdamfoɔ pa no ara na yɛyii no pieeɛ. Enti yɛyii no pieeɛ no, ɔyɛ ne nneɛma te sɛ sɛ be bɔdamni. So woahu? Because bɔdamni biara a yɛbɛsa no yadeɛ biara no, ɔpue no ara deɛ ɔhunu sɛ yɛasa no yadeɛ kɔ a, kakra ka, kakra a ɔde hunahuna nkwadaa, kakra a ɔde di nkwaseasɛm, kakra a ɔde ka nsɛmhunu, ebi wom. Ɛnka ɔsɛ nka IGP Dampare police administration nka moafrɛ Anordon prɛ ɛrekɔhyen no sɛ adɛn nti na ɔkɔgyina constituency hɔ ɛkɔka saasaa instead sɛ wobɛkɔ Kumase instead sɛ wobɛkɔ Kumase na IGP adeɛ a wokɔtena Kumase a woyie no Ghana fɔ yɛde yɛ dɛn sɛ wobɛkɔ akɔkyekye w'ani aseɛ nisuo koraa ama deɛ na woyɛ nisuo koraa biribi ama akɔ akɔyɛ saa puti adat charade no deɛ Deɛ Ghana foɔ hwɛ sɛ nka adeɛ kyɛ yi sɛ ei adeɛ a Dampare ayɛ wa invite Ano Dɔmprɛ for questioning na nka obi abɔ adwo so sɛ oh President Mahama sɛdeɛ yɛse wɔn ani abere sɛ wɔpɛ six months wɔpɛ six months yi deɛ ɛneɛ six months ne fa ka ne ho because wɔfiri aseɛ yɛ a wɔyɛ biribie moma system no ɛfeeli enti system no ɛfeeli a na afei no youth no a wɔn wɔ akyire no nyinaa no wɔn afei nkwaseasɛm na obi adie because a whole member of parliament tumi gyina abɔnten ka kyerɛ ne party members sɛ sɛ wo nam na sɛ NPP ni ne NDC ni ɛko a mo kuta mmaa a momfa nka ho monkɔ nkɔ bu nipa korɔ mompirapira no yɛ yɛn nso no yɛ yɛ wɔ parliament no ɛsɛ yɛ yɛ mighty minority group ɛwɔ parliament ɛno ɛnti no sɛ ɛɛ Ablekuma not sɛ speaker anhwɛ amma Ɛɛ yɛfrɛ no sɛ Kuafiriyie. Yɛn declare Kua Kuafiriyie sɛ ɔno ne Ablekuma North MP deɛ a, ɛneɛ yɛn nso yɛbɛha adwen wɔ parliament. Saa nkwas na ɔ use sɛ ɛneɛ yɛn nso saa nkwaseasɛm no NDC foɔ die no ɛneɛ yɛn nso yɛbɛha adwen because yɛ yɛha adwen koraa yɛ lose hwee. Na adeɛ akye ɛrekɔbɔ three. Ghana Police Service montumi mfrɛ obiara. Muntumi invitee obiara. Muntumi invitee obiara ɛnka nyansasɛm biara nkyerɛ obiara ɛnka nkyerɛ Ghanafoɔ sɛ yɛreyɛ adwuma. Because ɛno no sɛ IGP yɛ a ɔhunu sɛ ɛmfa mfasodeɛ biara mmrɛ no. But deɛ IGP ɛm sɛ dabrɛ deɛ IGP ɛretwɛn ne sɛ Parliament minority caucus no a wɔgu hɔnom no ɛbɛka wɔn ho. na ɔmo bɛdi nsɛmhunu. Hwɛ n'ano yi, vetting ase. Vetting yi a ɛrekɔ soɔ yi, polisifoɔ gyina ɔmo nan so from anɔpa kɔpem anadwo because ɔmo twe ɔmo ho a, afei na ɔmo akese ne ano dɔ mprɛ mo bɛdi nsɛmhunu ɛwɔ vetting no ase. Enti minority group ɛ ɛ ɛ ɛ ɛyi wɔn ho ɛfiri vetting yi mu no. wɔn decide yɛ sɛ they won't be part of vetting na ɛkɔ so because of ano dɔnprɛm a yasuspend wɔn no yɛ akyerɛ sɛ majority two thirds foɔ ɛtena ase wɔn yɛ vetting the, eh, the following day no na ɛwɔ sɛ polisifoɔ gyina hɔ firi anɔpa kɔ kɔpem anadwo na ɔman a yɛte mu a always ne deɛ yɛhwɛ kwan sɛ agye sɛ biribi asi yɛtena ase sɛ biribi nsi yɛtena ase sɛ wei nsi yɛmmu wei yɛnsa yɛ adeɛ wei ansa na yɛatumi atake action ansa na yɛahunu sɛ yɛnyɛ the needful yɛn protect nneɛma bi a ɛbɛboa wɔ man no ba saa anyɛ saa paa deɛ a ɛneɛ sɛsɛ no IGP ɛretwɛn sɛ Ablekuma North hɔ nom no ntɔkwa pupopupo nnipa bɛpira yɛbɛkum nnipa yɛbɛwɔ nnipa sekan ɛwɔ hɔ nom ansa na IGP ahunu sɛ ɛwɔ sɛ wobe wodeɛ wobɛhu sɛ nka biribi ɛresi wɔ Ablekuma North a afei ɛna sɛbe Ghana mpanimfoɔ binom yɛyɛ wɔn asɛdeɛ ne wɔn asodie no wɔn adwene bɛfiri ase ayɛ adwuma and you want to tell me sɛ ɛwɔ sɛ obi firi ablekuma north ɛbɛyɛ official complain ɛde petition brɛ wo sɛ invite anɔdɔmprɛ ansa na wa invite anɔdɔmprɛ sɛ whole member of parliament ɛgyina abɔnten ɛinsite ne political party members against ne opponent no ɛno no ɛwɔ sɛ mesɔre anɔpɛ na na mɛgya ako mede to me ho so na mefa dɔm de kɔ ɛyi police headquarters IGP de petition brɛ wo ɛbɛyɛ official complain sɛ invite anɔdɔmprɛ because sɛ saa amma deɛ a ɛna ɛne anɔdɔmprɛ no ɔmfa ne ho nkonkodi na mmom no sɛ ɔkyena bi no na sɛ yɛte sɛ NPP foɔ ne NDC foɔ deɛ si ani nnipa pirapira mmogya agu the last time incident happen yɛ sɛ EC office o sɛ deɛ bɛn o deɛ hu videos ɛbaeɛ no sɛ ɔmakɔ akɔ clash wɔ hɔnom a ɔmasɛɛsɛɛ nneɛma. Eno no ɛhɔ a first IGP bɛ instructe polisifoɔ sɛ wɔn nkɔ hɔ nom kɔ protacte ɛyi lives and properties. Eno no deɛ oh ɛndeɛ ɛsii yaa. Eno deɛ ɛsii yaa. Wodo apaa ma ninsi. Wo deɛ wo pɛ a, ɛnneɛ ɛno deɛ ma no nsi seesei ara. Ɛsii yi ara, wobɛhunu sɛ, oh, ɛno deɛ ɔbɛhu pa ara. Ɛno deɛ seesei ara no, ɛsii yi ara, wobɛhunu sɛ ɛnneɛ, oh, Dampare di ammirika. Wɔbɛsoma ne mmeranteɛ seesei ara, monkɔ hɔnom. But, anyɛ saa pa ara deɛ a, ɛnneɛ forget it. Gye sɛ si Ghana mpanimfoɔ no no yɔmmyɛ nhwɛ, tena hɔ ma no nsɛe, ma no nsi. Yɛnim sɛ President John Mahama bɛsesa, ɔbɛsesa IGP, ɔbɛsesa EC boss bebree wɔ hɔnom a ɔbɛsesasesa wɔn mo, but the fact sɛ yɛn nsesa, mo, mo, mo lɔbe, mo nam akyire na mo gu so ara na mo lɔbe na mo lɔbe ɛna mo lɔbe, yɛma mo six months contract, yɛma mo sei, yɛma wo stay six months, yɛma wo nyɛ sei, yɛma wo nyɛ sei. N'ano me sister me ne no te fie wɔse ei baa Ghana adwo paa o first no wote sɛ bi a yɛ repɔte sɛ aha sei ɛna ɛna sei na yɛhwɛ video bi ɛwɔ social media so ɔfe nso anadwo social media hu sɛ anadwo ɔfe nso obi yɛ video ɛstɔpe drivers foɔ bi monsa mo akyi monsa mo akyi an robbers wɔ kwan nim ɔmo ashutu obi adeɛ kye yɛ koraa yɛante ho asɛm esi happen bebree but first no a na police administration system no yɛ adwuma all the regional directorate regional commanders wɔn wɔ wɔn PROs foɔ no ne wɔn ɛyɛ adwuma no a system ɛyɛ on daily basis wɔn update yɛ wɔn inform yɛ all the sixteen regions nneɛma a ɛkɔ soɔ no wote wote sɛ western region wei na ɛkɔ soɔ North West wei na ɛkɔ soɔ, North East wei na ɛkɔ soɔ, Savannah, Ashanti region, but that system no IGP Akuffo Dampare a collapse that system no because ne predecessors difficulties, challenges wɔn nyaa nyaa no that system no a na ɛyɛ adwuma no nti adeɛ bɛkye a wobɛte sɛ Ashanti region report eh, from Ashanti regional police command ɛde eh, ɛba sɛ incident wei na wɔn arekɔdo wei na wɔn arekɔdo wei na wɔn arekɔdo Savannah wobɛte bi. Ɛno no ɛboa temamuni ma no da ne ho so, n'ahobanbɔ mu. But IGP baeɛ no, sɛdeɛ ɔno pɛ sɛ ɔgye daa glory no, na yɛn repɔto hwee. Ɛnti wote Ghana hanom a, at the back of your mind deɛ wodwene ne sɛ ei, Dampare reyɛ adwuma o. But robbery incident nom ne inci, criminal activities bebree take place wɔ Ghana baabi bebree. But Doctor Akuffo Dampare a make sure sɛ yɛn repɔte, region repɔte berɛ a national, ɛba national nso a, na wahwɛ, momfa wei nto nkyɛn, momfa wei nto nkyɛn, momfa wei nto nkyɛn, deɛ ɔno pɛ no na aba out. Enti woyɛ Ghanani a, wote trotro mu, wowɔ wo fie a, ei, damper reyɛ adwuma o, damper reyɛ adwuma o, damper reyɛ adwuma o. Kɔ police station foɔ no kɔbisa polisifoɔ no na wɔn nka deɛ ɛrekɔ soɔ Ghana ha nkyerɛ wo. Wokɔ police, police stations a, kɔ Medina police station. kɔ Kumasi, Suame, kɔ eh, Ofori kurom, kɔ police, kɔ other regions no, kɔ district district no na wɔn nka deɛ ɛrekɔ so. The last time a mekɔ me kurom afi gyaase yɛ a mekɔ visitee police eh, eh, divisional police commander na nsɛm a wɔreka but nsaa nsɛm wei sɛ nyinaa no ɛka hɔ o, ɛnkɔ baabiara. Yɛn repɔte biem. Yɛn repɔte biem because mo a na ɛreba no na Ghana foɔ ɛne IGP mua yɛn ee na Ghana sei ɛne IGP mua yɛn ɛne IGP mua yɛn enti wo nso ɔpɛ sɛ ɔkye wo no a ne yɛabɛkye wo kudee ne yɛde wo akɔ hyɛm ne yɛakye wo kudee yɛkye wo kudee seyie a na kyerɛ sɛ yɛamoa wo ne yɛde wo akɔ akɔ hyɛm wonte ho asɛm da wonte ho asɛm da system na collapse Ghana police administration system no a collapse. Because sɛ nkolapse yɛ a nka ɛnnɛ ɛwɔ sɛ Dampare nka wa invite a na ɔdɔ mprɛ ɛɛquestion noɔ. But system no agu. The system is not working. System no ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ adwuma. Enti sɛ wote hɔ no na sɛ ofiri sɛ Dɔkta Akuffo Dampare na adwuma a wɔyɛ na adwuma a wɔyɛ ɛna adwuma a wɔyɛ ɛna Kumase ɛna oh sesei deɛ Ghana dwo oh Ghana dwo ma menka nkyerɛ wo Ghana ndwoeɛ Ghana ndwoeɛ ɛnyɛ adeɛ a Ghana adwoɔ na mmom no nkatasoɔ muomuasoɔ adwuma ɛna wɔyɛ ah nkatasoɔ muomuasoɔ adwuma ɛna wɔyɛ ɛno ntia Ghana ndwoeɛ. Ɛnyɛ adeɛ a Ghana adwoɔ. David Kwame Naforson ɔsɛ Honourable eh, Hardcastle was right about Anodom Press silly child comment. So ahu. Ɛno deɛ maame no sɛ wɔn a wɔtena ase ano a wɔastudy man no from afar.

saa suban foforo tantan no a from President Akuffo Addo, Ministers, mo daa no adi kyerɛɛ Ghanafoɔ no, ɛno ne mo 38 percent. Saa ahantan su, ahantan, suban bɔne no a mo bue mo ano a mpaninfoɔ a ɛwɔ sɛ wo dwene ansa na woakasa, wo dwene na ahu sɛ ɔkasa firi w'ano, wo nkasa mfiri wo to. President ɛna na ɛliidi ɛma Ministers ne MPs bi ahunu sɛ president no amu koraa no, ne kasaa ɛɛtan, ne kasaa nyɛ, enti me nso meyɛ minister a, mɛkasa foo, meyɛ member of parliament a, me nso saa ahantansu no awura me mu no, ɛno na ɛmaa NPP anim agu ase wɔ Ghana ha, yɛ a NPP da fam. Enti sɛ wo member of parliament with this micro minority group in parliament, sɛ ɛnyɛ w'ani wu, na sɛ wo member of parliament ɛda so ara saa ahantansu no, Wɔsɛɛ da a adi wɔ abɔnten na ayɛ NPP ni. Wo nso wo deɛ ɔyɛ NPP ni nti wo dwen te sɛ aboa wɔ sono. Nti wo member of parliament nka nkwaseasɛm biara bi wɔ abɔnten. Wo support deɛ a 38 percent no mind you sɛ next four years ɛnyɛ 38 percent. Ɛbɛ drop aba 28 percent because ɛsɛ kwasea no ti a na agorɔ agu. Ghana foɔ ani ate, Ghana foɔ ani abie. Fortunately for Ghana seisei a na ɛwɔ hɔ nom no ɛyɛ youth no na ɛkuta Ghana. Enti sɛ woyɛ leader, woyɛ panin, na wɔbuo no, woambu wo ho, nanso wobɛtena abɔnten na woakasakasa basaa, woakasakasa nsɛmhunu, because system no nyɛ adwuma, obiara annyvite wo, obiara anka hwee nkyerɛ wo, wobɛfaa ho adi, and then wobɛnya wo party supporters, wo party foot soldiers, yɛ a moma wɔn hundred cedis, two hundred cedis, five hundred, five hundred, na sɛ wɔn support wo nti wobɛtɔ akɔ so na woa incite wɔn against your opponent deɛ a, you will be in opposition forever. NDC kɔ opposition twenty sixteen yɛ a ɔmo lusu yɛ ɔmo sɛte up committee professor Kwasi Botwe ɔno na ɛkyɛɛ da committee across the country ɛkɔɔ party no baabi a wɔsɔ ɔmo kɔ bia ɔmo kɔɔ yɛ ɛne ɔmanfoɔ kɔ di nkɔmɔ bi saa wɔn mo sɛ ɛbaa ne sɛn ɛna party no timi lusu yɛ baa one million vote. Ɛbaa no sɛi na party no pal eh parliamentary seat no ɛtumi ɛdrɔpee yɛ ɛbaa fam maa NPP ɛnya 169 seats ɛwɔ parliament. Wɔn kɔ kɔ tiee party ni mma no ɛnom nsɛm ɛna wɔn tenaa ase na wɔn de yɛɛ adwuma. Wɔn tenaa ase na wɔn plane yɛ strategizee yɛ sɛ yɛntumi nkɔ election ɛma yɛ presidential candidate ɛmmɔ fam by one million vote Enti deɛ ɛbaa de neɛ ɛbɛyɛ, ɔtie party no mma no, wɔn gyinaa wɔn nan aso, wɔn grievances, adeɛ a ɛha wɔn, wɔn abufuhyew, wɔn ka kyerɛɛ party no mpaninfoɔ, party no leadership, ɛna party no leadership no nso tenaa aseɛ de yɛɛ adwuma. Ɛno nti na NDC atumi akɔ aba bɛduru sɛ 2024, even in 2020, Nana Akufo-Addo loosuiɛ, ɛno ntia. But sɛ woyɛ party supporter, party ba, na sɛ wo party mpaninfoɔ gyimi, na sɛ wo nso woagyimi, wo nso wo supporto deɛ ɛneɛ sɛ mo nyinaa moagyimi kɔ. Enti Cajunfoɔ asɛ asɔfoɔ no, mo ankasa mo asɔfoɔ no moahyɛ nkɔm aka kyerɛ mo sɛ, sɛ mokɔ opposition a, mobɛtena opposition more than 30 years, Cajunfoɔ a mo national woman organiser no kaeɛ. Ɛdeɛ bɛn na ɛbɛma party like NPP, middle class foɔ na ɛdi NPP akyie, Middle class foɔ yɛka wɔn a so wahu ɛna di NPP akyie afei after twenty sixteen twenty seventeen ɛna wɔn firi aseɛ sɛ wɔn retwe wɔn ho de firi NPP ho wɔn ankasa tena aseɛ na wɔn firi aseɛ sɛ wɔn retwe wɔn ho de afiri NPP ho because middle class na wɔn mpɛ sɛ bɛnkwasi asɛm wɔn mpɛ ahantan wɔn mpɛ nsɛm hunu eti wɔn tena aseɛ ho yɛ sɛ no. Yɛ, yɛadi yɛn ho aborɔ. Nkurɔfoɔ bɛn na yɛakɔ akɔto aba de ama wɔn yi? Nkurɔfoɔ bɛn na yɛdi wɔn akyi? Ɛhɔ ara na wɔn startee yɛ sɛ gradually, gradually, wɔn reyi wɔn ho, reyi wɔn ho, reyi wɔn ho de afiri NPP mu. Ebi yɛ Professor Ransford Gyampo. Obi a ɔwɔ Ghana biara nim Professor Ras, Ransford Gyampo adwumaden a ɔyɛeɛ de maa NPP. But ɔno ara tenaa ase monitor NPP aban nneɛma a ɔyɛ no ɔhuiɛ sɛ no, Nkurɔfoɔ wei sei mu, wɔn yɛ mambofoɔ, wɔn nyɛ nipa papa, ahantan wɔ wɔn mu, wɔn bɛ ha Ghana. So wahu? Enti sɛ wote Ghana ha no na sɛ wose sese deɛ NDC a na nka yɛnim NDC no, yɛnim NDC sɛ gya, baabi a NDC firi ba, military foɔ, military regime, nkakra nkakra nkakra nti NDC nka yɛnim NDC sɛ buga buga, butu butu, ɛno nti na ɛnɛ sɛ biribi si wɔ parliament a na wɔn supporters ani abere. Gyee Mensah bae, nneɛma a ɛsii a na wɔn supporters ne yɛn party leadership no yɛ weak no because wɔn nim NDC sɛ party no founder no, party no leadership no, baabi a wɔn firi ba no, wɔn yɛ bugabuga, wɔn yɛ butubutu, yɛmfa nhyia wɔn, yɛmfɛsi wɔn. But party no nso tena ase hui sɛ bugabuga no yɛmfa nhyia wɔn butubutubutu no. So wahu? Sɛ at the moment a Ghana fo, ɛno nti na meka kyerɛ wɔn sɛ saa middle class fo no, na wɔn mpɛ NDC no. because ebi a na wɔn ho NDC no na wɔn hunu sɛ ah yɛyɛ akɔ school nom yɛyɛ akɔ school yɛn ani ate yɛn ani abie adan ti na pɔliti yɛ ɔsɛ yɛ associate eh, yɛn ho with political party a wɔn deɛ bugabuga butubutubutu ne sɛbi nsɛhu ne nkwasi asɛm ɛna NDC foɔ tena ase na wɔn ɛ ɛ strategize yɛ plan yɛ so no ɛmoa yɛ eti yɛn sesa ɛna mo nso mo baa party mo nso mo baa power ɛna mo nso mo dan mo suban yɛ adidi kyerɛ Ghana foɔ sɛ mo kura deɛ kyerɛ sɛ woyɛ a yɛbɛyɛ ɔbɛka nkwasi asɛm akyerɛ wo. NDC deɛ sɛ fɛs woyɛ a na ɔmo de ntɔkwa na ɛba ɛbɛba wo so baa mo nso deɛ mo baa na mo yɛ na mo so mo yɛ a ɛbɛtu fun ɛbɛtu fun akyerɛ from president ɔbɛtu fun akyerɛ wo starting from opposition ɛna mo yɛ a yɛ na mo de baa bɛm na mo yi baa bɛm na mo to aso ɛna ɛkɔ wie party ne sɛ yi ɛna ɛnyɛ sɛ Ghana election no yɛkɔ a party wei bɛdi eight years na wei yɛ di eight years ɛnti mo di eight years Wo di eight years na wo kɔ opposition a, yɛ hu vote a wo nya, yɛ hu seat a wo nya wɔ parliament, but suban ne abrabɔ ne ɛmamu a mo bɛ bu yɛ, ɛhu Ghana foɔ nyinaa sɛ nipa yɛ mmoa, ɛkasa kasa tantantan de kyerɛ Ghana foɔ. So imagine sɛ nka Ghana ni bɛ da a ɔbɛ sɔreɛ no na nka Napo ɛyɛ vice president. Hwɛ o, na nka Napo ɛyɛ vice president. A whole minister, wa yɛ MP for years. yɛ a onya opportunity sɛ ɔkasa a wowie ɔbɛtu fo ama wo seesei ara. Nyɛ Nyankopɔn na ɛboaa Ghana na anka Napo yɛ Vice President. Ɛnyɛ Nyankopɔn na ɛboaa Ghana sɛ Miriam Bawumia ɛyɛ First Lady. Tumi di obi President atɛm ɛtu ne din useless, incompetent na anka ɔyɛ First Lady. Enti woyɛ NPP ni a, bisa wo ho sɛ, adeɛ no a Nordon Mprɛ yɛ no, ɛno na ɛbɛma Ablekuma North seat no, yɛbɛ declare de ama NPP anaa? Adeɛ a ɛwɔ sɛ wo supporter no, mo party foɔ mpaninfoɔ ba hɔnom a, mompɛ mmaa na momfa mbo wɔn. Momfa nchase wɔn out from mo constituency, mo party foɔ mpaninfoɔ no, because wɔn ama mo party no anim agu ase. Adeɛ a ɛwɔ sɛ woyɛ no no. Ɛnyɛ sɛ ɔbɛka sɛ anɔdɔ mpra adeɛ no a ɔyɛeɛ no mo mo support no hundred percent. Ɔfa Kay, adeɛ a ɛwɔ sɛ woyɛ no because as a serial caller no a da biara wote social media so a woyɛ no, wo hundred ne wo two hundred ne wo five hundred no abɔ wo. Sɛ Miriam Bawumia kan wɔ berɛ a ɔne Kennedy Agyapong nyaa banter. ka kyerɛɛ mo sɛ wo party wɔ aban mu a, wotumi kɔ obi fie ma no maa biribi, wo ho kyere wo a, wotumi kɔ obi fie nya support de firi hɔ, wokɔ opposition a, that support you won't get it from anyone because wowɔ opposition. Enti sɛ monim nyansa a, mommie mo ani na momfee mo ani. Wo party MP bɛgyina wo constituency na sɛ ɔbɛ incite wo a, ka kyerɛ no sɛ ɔnkɔfa ne yere ne ne mma na wɔnkɔko. Dɛ na Anɔdɔmprɛ egyina ɛɛ Constituency Collation Centre, Yisi Collation Centre a wɔyɛɛyɛ ɛwɔ ɛɛ Nsa ɛɛ yɛfrɛ no sɛn Nsawom Adu Agyiri no, wohu sɛ na ne mba gu hɔ. Yɛɛbɔ no ntutuo no a wɔɔkɔ no a polisifo atwa ne ho ahyia no, wohu sɛ na ne mba ka ho, ne ba bia nka ho. Na ne ba bia ni hɔ. But wɔ incite wo foot soldier sɛ kɔko, twe abaa, pira obi, wobɛkɔ akɔda mu. Ogyina abɔnten ka nkwaseasɛm ɛno ano ɔhu sɛ police administration yɛ yɛ invite no but sɛ yɛ wo full soja ordinary Ghanaian ordinary party supporter ɛna ɛnora wo video ba out sɛ wo gyina hɔ incite wo political party supporters against your opponent a ɛnka by now ɛnka wo twiri mu ka ɛnora nka wo nna wo kɛtɛ so ɛnti mo deɛ mo ma mo ho kwan na mo party mpaninfoɔ nyi sum abirabira sɛ deɛ yɛ ano ɔmo yi sum no. Ae, momma mo ho kwan saa ara na mo party mpanimfoɔ wɔn use mo sɛdeɛ berɛ biara no wɔn use no aka kyɛ sɛ yɛ support na hee na wodi wɔn akyi hee na ɛdi wɔn akyi yɛ a wɔn mma ka ho ne ba nka ho ɛyɛ a na wɔfa ase ka ho na wɔfa ase nka ho mo ɛna wɔn use mo ɛna wɔn use mo saa me se woyɛ party supporter wo MPP ni a wo constituency member of parliament bi ba hɔ ɛyɛ a na wɔfa ase ka ho So wahu? Ɔba no incite wo a, wode a, ɛboa da nkyɛn a fa no ɛto bɔ no aka kyerɛ sɛ ɔfiri sɛ yɛgye me ɔho. Yɛde yɛn werɛ ahyɛ mo mu ama yɛn anim agu ase. Yɛde yɛn werɛ ahyɛ mo mu ama party, party like NPP, kɔ parliament, mo wɔ seat less than 90. Instead sɛ wobɛhyia party supporters na abɛka nyansasɛm de akyerɛ wɔn moa no, wokohyia party supporter a wo incite no sɛ wɔnkɔ no wɔnkɔ nkɔko because adwuma a mode rema wɔn wɔ opposition no no na ade akye aduru saa mmerɛ yi. IGP, wopɛ sɛ IGP no yɛma assessment ka ho but deɛ ɛhia Ghanafoɔ no you won't do it. Deɛ ɛhia wo ɛno na woyɛ. Sɛ wobɛkɔ akɔsi Kumasi. Pole abusua fie na wobɛkɔ akɔkyekye w'ani aseɛ ɛno wofiri sɛ ɛno na ɛno na Ghanafoɔ hwehwɛ ɔho ɛnyɛ ɛno na Ghanafoɔ hwehwɛ ɛnyɛ ɛno na Ghanafoɔ hwehwɛ do the needful and then meka sɛ hwɛ gye mɛnsa ɛne asare bɔsoma nom ɛtena electoral commission hɔ so wɔn yɛ wɔn adwuma yie a ɛnka Ghanafoɔ na ɛbɛka kyerɛ president Mahama sɛ Ghana system we don't want the situation sɛ as aban wei ba a obiara de ne political party ba eh obiara de ne yeast chair ba obiara de ne yeast chair ɛɛba obiara ɛn ka Ghana foɔ mmom ɛna ɛbɛhyɛ President Mahama sɛ ɔ ɔ ɔnto ɔma Gyei Mensah ntɔ nkɔ so nyɛ adwuma ɛwɔ electoral commission Doctor Kwadwo Afrɛgyan hwan na appointee no the late President Rawlings ɛna appointee Doctor Kwadwo Afrɛgyan President Kufuor baeɛ no wɔ usuu no de no yɛ adwuma. Wanka sɛ mepamo Afarijan akɔ akɔfa me nnipa aba. Ɔtenaa hɔnom yɛ adwuma. President Mills baeɛ no na kyerɛ sɛ ɔno koraa ne ne mfie na na asoɔ. Wɔtenaa hɔ yɛ adwuma. Wɔyɛ adwuma President Mills nso ɛ ɛ ɛ kyɛ na nso wɔyɛ adwuma. because Kwadwo Afragyan de common sense, adwene ne nyansa na ɔde reyɛ adwuma, common sense, ɛnyɛ me political party na mede reyɛ adwuma. Yɛnhu no sɛ Doctor Kwadwo Afragyan nam hɔnom no asɛ ɔyɛ NDC-ni anaasɛ ɔyɛ NPP-ni. Ɔbue political parties no ani, IPAC, Inter-Party Advisory Committee, sɛ IPAC reyɛ meeting a, obiara mfa n'adwenkyerɛ mmra, deɛ ɔsɛ yɛtoa so aba a ne yɛato, deɛ ɔse yɛyɛ a ne yɛayɛ. That's leadership So wahu? Ɛna Madam Charlotte ɔsɛ ɛbɛ ɛbɛto asoɔ. Obiara ni Ghana ha sɛ yi a ɔyɛ reasonable sensible person wɔ Ghana ha sɛ yi a ɔbɛka sɛ Charlotte Osei ɛyɛ adwuma de maa NDC da. Obiara ni hɔ. Obiara ni Ghana ha a obetumi de ne nsa asi ne bo aka sɛ Charlotte Osei ɛbɛyɛɛ EC chairperson no na ɔyɛ adwuma de ma NDC da. Obiara ntumi nka saa bi da. Wɔde adwene ne nyansa, common sense, ne predecessor asɛte president no de ato hɔ. Watwa kwan no ato hɔ nti wɔdi n'anammɔn so. Ɔmpɛ bɔdiakeka, ɔmpɛ animguaseɛ biara pɛpɛɛpɛ. But because of sɛ NPP, Nana Akufo-Addo nom tena ase stra strategiseɛ sɛ wɔbɛ collapse NDC, wɔbɛtena so till thy kingdom come, wɔmma NDC mma power da nti no, yɛnkɔfa yɛn political party member. Jay Mensah piano na na IEA ɛyɛ ne dea, ɔyɛ adwuma de ma NPP wɔ bi anim no, Jay Mensah bɛtena Electoral Commission yɛ n'adwuma te sɛ deɛ ɔne ayi ayi Kate Gyamfuaa, Kay Gyamfuaa position no ɔne no na na ɛhyɛ, asɛ na ɔyɛ NPP National Women Organiser. Doctor Asare Bosma before bɛba abɛyɛ EC Deputy Chairperson ne yɛnim adwuma a ɔyɛ de ma NPP. Na anka ɛno mpo koraa no, sɛ wɔbaa Electoral Commission no na wɔhu sɛ Electoral Commission yɛ independent state institution, independent institution, ɛno nti adwuma biara a mereyɛ biara no, yɛnyɛ neutral. Yɛyɛ adwuma de ama ɔman no, yɛnyɛ adwuma mfa mma one political party a. Anka there is no way anka this time around no, obi bɛka akyerɛ President Mahama sɛ Asare Bosman ne Jay Mensah, wɔnyi wɔn mfa wɔn mfiri hɔ. Because obi a ɔbɛkɔ Electoral Commission hɔ biara no, wɔto aba. Ɛna n'aba nso a wɔto no, wɔto aba ma one political party. Wɔnto aba mma two political parties. Sɛ yɛ NPP, wɔto wie a wɔkɔto ama NDC. Just one political party ɛna wɔto aba de ma no. But sɛ woba, wobɛ bɛtena hɔnom na sɛ wo deɛ wo paymasters adwuma na woyɛ, na sɛ ɛ, wokɔ IPAC meeting a, na woaka akyerɛ yɛ sɛ, me deɛ meyɛ Nyankopɔn, leader, wokasa a obi nka bi. Wobɛ fail, hɛ, wobɛ faili. Yɛkyekyere boa na yɛde asoa wo na yɛakyekyere political party NPP foɔ Gabi wɔkyere daako eh Asante bedi atuo nom Madam ayi ayi Fremu Opare nom na wɔn te presidency na wɔn akyekyere boa na wɔn de ama Jay Mensah fa kɔ yɛ adwuma na ɛno nko ara na wo execute wo political party agenda ɛna wo execute deɛ a change of government ba a nipa no a wobɛyɛ adwuma maa no no wobɛkɔ Ɛnɛ me sɔ na me hwɛ eh, lawyer Sam Okudzeto ne interview bi a wa grant na wɔ ka sɛ Ghanaians are hooligans na wɔ ka aba aba electoral commission nkorɔfoɔ kɔle sɛ electoral commission chairperson Jay Mensah nom nkɔ the last time me tie Alhaji Yunis Afuseni a na wɔ ka sɛ obi ka kyerɛ ne sɛ Asare Bossman sɛ NDC deɛ sɛ wɔn wɔ electoral commission no NDC will never ever come to power. And then Asare Bosman yi a ɔno te Ghana ha nom a knowing very well sɛ baabi a yɛfiri ne baabi a yɛba bɛduru no ɛyɛ through NDC for military regime yi a yɛse yɛde democracy bɛyɛ adwuma no ɛyɛ NDC ɛna ama Ghana abɛduru saa mpɛmpɛnsuo wei then Asare Bosman tumi ka sɛ NDC no ankasa ɛyɛ threat to Ghana's democracy this same NDC no 1992 constitution wɔn na ɛnwonoyɛ. Wɔn na ɛyɛɛ constitution no a Ghana yɛ use no. But because of baabi a Asare Bosman no wɔgyina ne baabi a wɔfiri reba no nti no, ɔhunu sɛ NDC deɛ ɛwɔ sɛ yɛkate wɔn, yɛyi wɔn, ɛdu wɔn firim. Political party a ɔno no a constitute eh, constitution, ayɛ constitution from 92 deɛ ɔno ɔyɛ military eh, ruler leader no akɔ Wakɔ Sekan, Walusu, ne ɔno ankasa koro, nipa a ɔyɛɛ campaign de maa no no, wɔde no baeɛ no, ɔkɔɔ contest, Walusu, ɔse Yalusu a Yalusu. President Kufuor awie no, momma no nkɔ. President Kufuor akɔ eight years, yɛakɔ election, waba back, wawini. And then wo describe saa party no a, wɔn a build ɔman no, ama ɔman no anya good governance. Deɛ democracy ɛrekɔ anim no, na waka kyerɛ no sɛ wɔyɛ threat. to Ghana's democracy. Na wo te hɔ na wodi nkɔmmɔ ɛ ɛ ka kyerɛ nkurɔfoɔ nom sɛ NDC ma power da because wɔn yɛ threat to Ghana's democracy. Ba sɛ nka yɛ ka obi a wɔn yɛ na ɔyɛ threat to Ghana's democracy a, Jane Mensah Asare Bossman, Electoral Commission. Sɛ nyɛ Ghana ɛna ɛyɛ Ghana a, nka ɛnam Jane Mensah ne Asare Bossman so, nka Ghana nyɛ Ghana biem. Ɔno no a ɔno ɛpɛ sɛ wɔsɛe Ghana. Yɛ democracy no ɔno ɔkɔle obi sɛ obi na obi no mmom no na ɛyɛ threat to Ghana's democracy enti sɛ change of government ba na sɛ nkurɔfoɔ start sɛ wɔn ɛreka sɛ Gyei Mensah nkɔ, Gyei Mensah nkɔ, Gyei Mensah nkɔ, Asare Bosman nkɔ nom ne adeade a na yɛanya mpaninfoɔ bi wɔ akyire a wɔn deɛ wɔn firi sɛ Ghana mmaa no nyinaa yɛakyekyere ɛhyɛ wɔn adwenem. Ɛno nti no ɔmo bɛ defend obi na nipa no a wo defend no no wo defend no na nka interview no mehwɛ ansa nka papa no bɛka ɛbɛka asi deɛ esii twenty twenty election mu deɛ esii twenty twenty na nka mehwɛ ara sɛ ɔbɛka sɛ deɛ esii twenty twenty election mu ɔkyerɛm ɛɛ yɛto aba Polling station, party biara rep gyina hɔ, ɛnyɛ ba, ɛnyɛ one agent na ɛgyina hɔ, ɛnyɛ two agents na ɛgyina hɔ, ɛnti adɛn nti na wo accuse electoral commission? Adɛn nti na Ghana ni accuse electoral commission? Adɛn nti na Ghanafoɔ ɛmpɛ sɛ Ghanafoɔ nka mmom ne yɛmpere sɛ Gyei Mensah nkɔ? Asare Bosoma nkɔ? because sɛ nyɛ sɛ Ghana youth abue wɔn ani a nka presidential ballot papers a Gyei Mensah ne NPP foɔ connivee yɛ a wɔn printee yɛ no nti no nka wɔn ka wɔn bɛ divert the will of Ghanaians. Ka deɛ Ghanafoɔ pɛ no Gyei Mensah ne Asare Bosman ne NPP foɔ ka bɔ mu ɛprinte ballot papers both presidential ne parliamentary across the country all the two hundred and seventy six constituency no npp ne electoral commission ɛmɛki sure sɛ ɔmo mprinte ballot papers Doctor Bawumia deɛ na various constituencies parliamentary candidate no na ɔmo asan so atwa wɔn deɛ so as at the time koraa no a deɛ yɛ yɛ yɛaprinte no a yɛ yɛ yɛde kɔ no. yɛ dispatch de kɔ no na NPP deɛ no ankasa no wɔn adi kan de kɔ dadadadadadada true national security na wɔn adi kan dispatch de wɔn adi kan yɛ twa no de kɔ dadadadadadada across the country beebi a na wɔn de bi kɔ ɛyɛ gye mɛnsa ne asare bɔsoma na ɛyɛ ɛyɛ serial numbers wɔn de yɛ adwuma ne bibi a wɔn de yɛ adwuma bi a efiri electoral commission kɛɛ ɔgye wɔ yi. Biribiara firi Electoral Commission, serial numbers, ink ne biribiara a wɔusuu yɛ biara, ɛtɔ mprinte yɛ biribiara, machines ne biribiara no firi Electoral Commission and then you want to tell me sɛ Jay Mensah, ɛnyɛ Jay Mensah na decide obi a ɔbɛdi President. Enti sɛ yɛka sɛ those calling on President Mahama sɛ ɔmma Jay Mensah nkɔ no, ɛno deɛ womfoa so a, na apɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛn? NPP foɔ nyaa serial numbers wai? NPP foɔ nyaa ink wai? Ink electoral commission use no political parties no yɛ yɛ ebi sisi wɔn office yɛ wɔn de yɛ adwuma. Jay Mensah ne Asare Bosman must go ɛwɔ so wɔn kɔ because saa those so called independent state institutions no for eight years ni yɛn hunu bi wɔ Ghana ha kɔ judicial system mu a. Chief Justice yɛ n'adwuma te sɛ wɔyɛ adwuma de ama one political party. Obi na abɛyɛ President ɛna wɔayi no sɛ ɔmmra mmɛyɛ Chief Justice. Enti n'adwuma na meyɛ. Me Paymasters adwuma na meyɛ. You will go. We've come a long way. Yɛ a yɛbɛtena ase ama individually wɔn di wɔn interest asɛe wɔn man no fortunes, wɔn man no good governance ne yɛ democracy. Eight years ni, deɛ ne yɛwɔ sie hu, indi, so called independent institutions no, yɛamunu bi. Electoral commission yɛnhunu bi da under president Akufo Addo yɛnhunu bi wɔ electoral commission yɛnhunu bi wɔ hɔ yɛ making sure sɛ yɛbɛ yɛbɛ yɛbɛ pale party members di egu hɔ nom na wɔn ayɛ party agenda enti time kora na wohunu sɛ party no elusu no na party ma party mpanyinfoɔ ebo se wɔn di agorɔ agorɔ na wɔn di. Agorɔ na ɔmo di ɔmo hɛ hɛ deɛ na ɔmo sɛ na ɔmo sere NDC foɔ ɔmo sere Ghana foɔ because na ɔmo nim adeɛ a ɔmo ne Jay Mensah ɛne Asare Bossman ahyehyɛ de ato hɔ this time around 2024 no ɔmo realize sɛ NDC foɔ no a nipa bɔne foɔ manbɔ foɔ no ɔmo tuatua sika ma ɔmo 2020 no this time around no Doctor Adua Aduamane Boama wontumi nkotua sika ma no. Ɛna Ashanti region nso na wɔn de wia mu no, ɛkwan a national chairman ɛfaa so strategise yɛ plane yɛ, ɔne national executives ɛplane yɛ ɛwɔ Ashanti region kɔkyekyɛ region no mu zone zone zone zone baako baako seven ɛde obi bia dua ano ɛsan so koraa sesaa nkorɔfoɔ firi Nkran ɛde wɔn kɔ guu hɔ nom no na ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛkɔ akɔ tua sika de ama obi sɛ nipa no ɛmfa nsesa biribi ballot staffing no change change change figures na ɛbɛyɛ den. Na yɛte hɔ nom na sɛ Nyankopɔn aboa na yɛ rescue Ghana na Jay Mensah nkɔ a na obi afa ade ato ne ho so sɛ ɔɔkɔ defend Jay Mensah. Mo wɔ Ghana ha adeɛ a Jay Mensah yɛ mo yɛ mpapafoɔ nkɔkorawafoɔ mmaa mmerewafoɔ yɛ a mo na mo akɔ school a constitution no from A article one to article a article sɛ ayi ten thousand mo na mo nim neɛ ɛwɔ muo ɛdeɛn na mo ka fa deɛ Jay Mensah yɛɛyɛ ho. Nneɛma a na Jay Mensah yɛ asarebɔ som a moyɛ wɔ Ghana ha kyerɛ sɛ wo ah adɛn? They must all go. Judicial service no ɛwɔ sɛ nsesa bam, ɛwɔ sɛ yɛsiesie, ɛwɔ sɛ yɛ team state institutions before 2016 after election 2017 yɛ Nana Akuffo Addo ɛbɛyɛɛ president independent institutions a wasɛe no no ɛwɔ sɛ President John Dramani Mahama ɛyɛ mu adwuma ɛsesam Ɛma no de ne ho ma no gyina ne nan so kɔ Supreme Court judges redi asɛm. Asɛm yi, before judges de ruling bɛba koraa no, na Ghana ni ɛte hɔ no mahu sɛ oh, unanimous FC, oh, wei deɛ sɛ yie ara na bɛkɔ. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛba saa? Yɛ predicte ɛho judges. Yɛtumi tena ase de yɛ apredicte oh, Sɛ yɛ ara na ɛbɛkɔ akosi, oh, sɛ yɛ, unanimous, unanimous, ampa ara, ampa ara, ampa ara nso, saa ara na ebesi. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛba saa? Adɛn nti na Chief Justice etumi tena case so sɛ adeɛ a wɔde wɔreyɛ no, wɔreyɛ adwuma de ama ne paymaster? Adɛn nti? Kyerɛ sɛ ruling no, yɛdi kan anadwo no, yɛdi kan verdict no, ɛyɛ no wɔ ayi Presidency, President Akufo-Addo, Gaabi, Wɔkyere Daako, Bɔm Tinom ne mpanimfoɔ no tena ase na Chief Justice, Judges, korɔ no a case no bɛkɔ akɔtena so no, wɔn mu di kan yɛ verdict no wɔ Presidency na yɛde ama Judges no, te adeɛ bɛkye no, wɔn kɔ a, ɛ, ɛmfa ho ne wo submissions a wobɛyɛ, ɛmfa ho ne, kyerɛ sɛ, subsection, clause, article, nom ne deɛ wobɛ quote biara no, ruling no yɛama no anadwo no, yɛabua wɔ Presidency hɔ nom, enti wo pɛ a fa yɛ deɛ wobɛyɛ biara, ɛnkɔ nkɔsi aga. Biribiara nni hɔ a wobɛyɛ a ɛbɛkɔ akɔ, ɛnsesa hwee da. ɛnsesɛ bibia da at a point na Ghana democracy nnɛ wɔ henfa? Na Ghana Ghana yɛ democracy democracy no a na yɛn ani abere yɛn ho a ne yɛka no eight years ni na democracy wɔ henfa? Yɛn hunu bi yɛn nyɛ bi. Enti sɛ President Mahama sɛ change na sɛ change no aba no ɔresɛte a resɛte no agenda no Ghanani bia sɔpɔte deɛ ɔbɛyɛ bia ɔde bɛ resɛte Ghana bia no yɛ sɔpɔte no thousand percent yɛ sɔpɔte no deɛ ɔde bɛyɛ bia ɔde bɛ resɛte Ghana baabi a asɛe bia no from judicial system no mu baabiaa state institutions baabi a asɛe bia no ɛwɔ sɛ ɔresɛte hɔ. Mahu lɔya Gyantoa eh interview bi a ɔno nso ayɛ a ɔka sɛ eh, some institutions bi a ɛyɛ political appointment, ebi te sɛ SIC no, wɔn mmɛmema bi so, ɔbɔ ɔbɔ bi din ayɛ political appointment no, ɔmfoa so. Na yɛ na mebisa me ho sɛ, ɛnyɛ political appointment a, SIC na ebi a wo describe no sɛ yɛyi ebi a through eh, eh, political appointment, James Agyenim bua sɛ, Adɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛyɛ saa no? Na yei ne wɔ bi a, hwan, hwan na, Ghana ha, hwan na wobɛyi no a wɔnto aba? Eight years. Ghana mpanimfoɔ, Lɔya Agyantoa, mo wɔ Ghana ha, SIC na ne papa mu na na ɛsi hɔ no. SIC, ne papa mu na na ɛsi hɔ nom no. Ken Ofori-Atta ngu SIC. Ne yɛ ne Chief Executive, Managing Director, Managing Director wɔ SIC. Yɛ abosome so a ɔgye seventy thousand Ghana cedis. Baker Ofori-Atta ɛfa SIC sɛ ne property. Biribiara a ɔsɛ SIC yɛ biara no, ɔ divert to ɔno ankasa ne private insurance company. Biribiara a ɔbɛto yɛ a SIC ɛna ɛyɛ biara no, Ken Ofori-Atta make sure sɛ ɔbɛ divert biribiara ɛde akɔ. Na yɛgye loan, loan, loan a ne yɛgyeɛ no a, na ɛfa Enterprise Life Enterprise life eh Enterprise insurance no ɛno ɛna na insure those loans ɛte ne percentage ɛde firi mu no na SIC ni hɔ sɛ na ɛwɔ hɔ State institutions wɔn asset properties ahodoɔ yɛ a SIC ɛna ɛyɛ cover insurance de ma wɔn a can ofori ɛta ɛgu ne nyinaa no And then me ka first time a Honourable James Agyenim Boateng, SIC foɔ no adwumayɛfoɔ no a na ɛma yɛ this information. SIC foɔ no a na ɛma ɛfidi yɛ with this information sɛ James Agyenim Boateng tena ase apɛ meeting a wɔyɛ yɛ no sɛ mo list ma yɛ SIC state institutions bi a insurance cover yɛ SIC na na ɛyɛ a Ken Ofori-Atta agye ɛde afiri mo nsa mu biara no, monlese na momfa mmra. State institutions biara a mofii sɛ ɛ, ɛnyɛ mo na moyɛ, yɛ a mopɛ sɛ moma insurance, wɔn asset, wɔn biribi a mopɛ sɛ mo na moyɛ ho adwuma no, monlese na momfa mmra. Maame no a ɔtenaa hɔnom na Hollister na ɔgye seventy thousand. Ne annual clothing allowance ne hwan hwan allowance a over eighty thousand no, ade papa bɛn na ɔyɛeɛ de maa SIC? but that political appointment no nnipa no a ɔkɔɔ no ɔ use common sense ɛnyɛ sɛ wɔduru hɔ nom no ɔgye saa list no na wakɔ akɔpɛ insurance firm bi na wɔ divert na wɔde akɔ because ɔuse ɔbɛ use ne powers James Eje ne mbuate nkɔ SIC sɛ ɔkɔ use ne powers as managing director na institutions asset ahodoɔ a ɛwɔ sɛ insurance company wɔn na ɛyɛ mo, wa divert akɔ pɛ private entity, private firm bi na wa divert de ama wɔn. Ɔne finance minister ɛɛka abɔ mu, ɛɛka abɔ mu na Ken Ofori-Atta enterprise no, enterprise no wɔn agu no. Eh masa mo a mo nneɛma nneɛma wɔ enterprise deɛ mo ho bɛkyere mo o because sɛdeɛ nsuo mframa fa yɛ nsuo yɛ no saa ara na ɛbɛyɛ sɛdeɛ wɔn gu heritage bank Egugu gu Paa Kwasi Amis eh Paa Kwasi Ndu mo banks Egugu ut bank Egugu hwan hwan no bank I'm telling you sɛ mo a mo ne neta bank ne enterprise foɔ yɛ yɛ adwuma deɛ mo ho bɛ kyere mo wɔ Ghana ha ɛkɔ so panic redrɔ wa no mo nfiri aseɛ na mo biribi wɔ hɔ nom a mo nkɔ na mo nkɔ nkɔ gye because sɛdeɛ ɛyɛɛ no saa na ɛbɛyɛ enterprise foɔ sɛdeɛ wɔn di aborɔ no ewiase wo di aborɔ ebi bɛka wo. Sika a Ken Ofori Atta mu nyaeɛ wɔ Ghana hanom no, wɔama invɛste, wɔama invɛste wɔ Ghana ha o, wɔama kɔ invɛste wɔ abrokyire. Sɛ sɛ Guyana o, sɛ Kuyana ne yɛse Liberia nom ɛne other foreign countries ɛna wɔakɔ akɔ invɛste. Nti sɛnea ɛyɛɛ no saa ara na ɛbɛyɛ. President John Mahama, ɛnɛ yɛ seventh February. twenty twenty five ɔtenaa akonwa kɛseɛ no soɔ no wanya sɛn? President Mahama anya one month akyɛ sɛ first one hundred and twenty days no emu thirty days ɛkɔ first one hundred and twenty days nneɛma a ɔso ɔbɛyɛ no emu thirty days ɛkɔ enti. Aka ninety days. Okay. Ɛdɔɔso paa. Aka ninety days. First one hundred and twenty days. Nneɛma a President Mahama so ɔbɛyɛ no, mebɛbobɔ bi so tawtawtawtawtaw. Ɔno abɔ adwɔn ne me. Na yɛatoa so de afiri hɔ. Okay. First one hundred and twenty days. Sɛ sɛ yɛatwa mu thirty days. substantive ministers, wɔayi wɔn nyinaa. Substantive ministers, wɔayi wɔn nyinaa, deputies, wɔayi, ɛm sɛ ministers no, so far, Kwame wɔayi sɛ 50 sɛ, 56, enti aka four, four no yɛ deputy deputy no, yɛ a wɔn consider. Wɔayi 56 ayi deputies aka ho. Ayiyi CEO, CEO, CEO foɔ, managing director foɔ nso wɔayiyi biara. Enti ɛrekɔ. Resetting the economy for prosperity. Resetting the economy for prosperity. First 120 days in office, ɔse obe hold a national economic dialogue to draw up a four-year fiscal Consolidate eh, consolidation program. Okay. Ah, honorable sɛ wate committee bi saa. Yeah, nneɛma bɛ mepatwa o. Oh, mami, mami, mami, good mami, afternoon. afternoon. Abusuafoɔ, yeah. eh, honorable Daniel Kwasi Asiama, former MP Buem. Yeah. Ɛna me ne no atena se. O Kwasi mmra. ah, honorable sɛ mate da, wate committee bi. Ah, bɛ mpatwa nka bɛɛ deɛ.

saa conference no bɛba no ɔmo ate ɔmo. okay ɔmo ate ɔmo ɛɛ eh, is it professor. ɛnsa gachi no mu nyinaa. professor nimoy thompson. ya yeah, undp. undp ya yeah, okay ɛna nti n'akyɛ se yɛ kɔ. yɛ kɔ na.
ɛ ɛ four year fiscal consolidation program okay mm-hmm. and the rationalized taxes deɛ ɛwɔ sɛ ghanafoɔ ɛhyɛ ne nso ɛne sɛ. Nneɛma no bebree wɔ hɔnom a ɔkaa sɛ ɔbɛyɛ a agye sɛ Finance Minister kɔ presente budget ansa na watumi ayɛ. Honourable meboa? Ɛno ano no.
Bebree wɔ hɔ a.
Bebree wɔ hɔ a saa. Sɛ ɔse rationalise taxes no, sɛ Finance Minister, sɛ afei na ɔno nso reprepare mo, mo first annual budget. Ɛbɛba in March, latter part in March or early uh, April. Early April.
Yeah. Nti hɔ no na taxes no wɔn bɛyɛ de afa ho. Yeah, e-levy ne civic kafra ɛɛ eh, ok nuisance taxes no nuisance taxes okay ɛbɛkɔ okay yeah.
okay nti abolition among others e levy covid levy and mm-hmm. ten percent levy on bet winnings. yeah bet winnings mm-hmm. yes. nti wei nyinaa gyina mo first budget a wɔde mm-hmm. bɛkɔ parliament no ɛno na ebi ho review import duties and levies on vehicles and equipment.

Deɛ mehu ara ne sɛ ne nyinaa bɛtumi astarte a gye sɛ finance minister represente ne budget no awie ansa. Enti rationalise port fees and charges, ok, implement emergency measures to stabilise the Ghana cedi and the micro economy.
Ɛha yɛn but yɛn nyinaa nim sɛ ɛnyɛ ne budget na ɛde yɛ adwuma. Use price stabilisation and recovery levy to cushion consumers ɛno mm-hmm. deɛ it's very very very necessary mm-hmm. because ɛɛ eh, twenty twenty five yi nko akora no yɛhu sɛ wokɔ pɔm sɛ yɛatum yɛtum ne yɛtum ne yɛtum kɔ na mm-hmm. yɛtum kɔ saa afei nso investigate npp's opaque gold for oil deal. Yeah.
gold for oil deal okay ahanom na asset nyigyia kakra bi ɛwɔ mu. because ɔmo kaa sɛ gold for oil deal no ɔmo ba a ɔmo bɛ investigate not to cancel.
Baa ndɛ a ɔmo ka sɛ ɛntumi nkɔ so o, investigation papa ehia ɛde ma ɛkyɛ sɛ Bawumia abrabɔ a ɔno ne Addison bɔɔyɛ ɛde ha yɛ no ne sɛ Addison fa yɛ Ghana cedi ɛna watɔ gold ɛna ɔde ama Bawumia ɛna Bawumia de gold no akɔsesa oil de baeɛ. Now bisa wo ho sɛ account bɛn mu yɛtɔ oil no wieeɛ no account bɛn mu na yɛde yɛn sika no de akɔgu? Do you get what? Because Bank of Ghana cannot take that money because it is bankers bank. Ɔno no ɔnyɛ transaction and having a customers account. Nti account bɛn mu na Bawumia de saa sika no de kɔguiɛ? So we need to investigate those things. Nti Yɛn investigate a we are but NDC have stated clear sɛ we can't continue with I think I saw it in the social media yesterday we can't continue yes we can't continue with that gold for oil business oh okay ah ɔmo yɛ kora sɛ World Bank to ɔmo fo sɛ ɔmo ngyae okay ɔmo ato Bawumiafo sɛ nea woyɛ no mo ngyae na ɛmmoa Bawo tintirinti sɛ ɔmo pɛ sika de ayɛ campaign saa time ɔmo sɛ Bawumia yɛ fine Na wo wowɔ sika sɛ wo ndi bi kora bɛhu sɛ wafo bɛhyɛ fine ɛkyɛ sɛ wo kra ankasa nim sɛ wowɔ sika wahu sɛ na Bawumia yɛ fine. Because the last time a me yɛɛ ho interview Ben eh Benjamin Nsia na wɔ ka sɛ gold for oil deal no ɛwɔ sɛ aban no gyae ɛsiane sɛ the purpose and the rationale behind that policy no ammake any impact biaa At all. Ɔse Bank of Ghana atwa sika. Yes.
Ɛna ɛyɛ cedis na ɔde kɔtɔ gold no. Yes. So more no a wɔtwa sika no de gu mu no na inflation no ɛyɛ dɛn? Ɛkɔ so. Ɛkɔ so. De that is what have made our exchange rate so bad. Na yɛtwa sika no soso no wahu koro no a wɔabɔ yɛn. Addison twa sika no soso no nkɛsesɛ fa kɔ parliament sɛ metwa sika amount dodoɔ sɛ ɛna parliament soso mmra a yɛyɛ ɛboa Ghana mmra ne sɛ You can only help the government with five percent of the previous year's revenue a ɔnyaeɛ. Now, wotwa sika more than that, seventy seven billion in two years. Nti sika no wo ne hwan na ɛtena ase ansa na moayi adwene sɛ moretwa sika no? Motwa sika no nso a, sɛ gold na wode kɔtɔ a, wo saa de ma Bawumia. Look at it. Wɔde fa kwan bebree so na as a marketer, what I know is that

but they caution him but ɔguso yɛɛyɛ because no Nana Addo bless no sɛ di bɔne biara wɔ krom ha na yɛnbɔ ka ɔnfa ho ɛkyɛsɛ waho sɛ ne years no a ebia sɛ ɔbɛkɔ Nyankopɔn hɔ ana ɔbɛtena asase no ɛndɔɔso biom so these are some of the type of businesses a it is beyond imagination we don't have to continue with it like that. Mhm because mo a na kora na yɛde gold ɛkɔfa ayi oil aba kora no mo ano na na ayi yɛ fuel product petroleum product prices ɛkɔ soro ɛkɔ soro that's all I'm making an impact that's it but uh, the last time na obi ka kyerɛ me sɛ ɔn sɛ gold na ɔmo tu no bebree last two years um, report bi baae sɛ first no ɛba no gold production ayi uh, country a na ɛyɛ South Africa. ɛna Ghana ɛteki the ɛteki lead no yeah. enti no na nkorɔfoɔ nso hunu ne sɛ wɔn ara na gold no wɔn retuo yes enti ɛkwan yɛ wɔn pɛ sɛ wɔn fa so sesa gold no de kɔ gu aburokyire no that's right ɛyɛ this gold for oil a deal policy deal. no de baayɛ no na wɔn a wonim nea wɔn yɛ yɛ once Ghana government tɔ gold no firi galamsey foɔ nkyɛn a, na yɛde Ghana eh, stamp no de asi so na ɔde saa qualification ne quality no de maa no. But they will not tell the international community from whom they have purchased that gold. Do you get it right? Mm-hmm. Ɛhɔ na wɔn de yɛ fa esum ase. Ɛno nti na time a yɛ win election a Sami Gyamfi no mu aka sɛ they are exporting or, or they are taking our gold out no. PPMC foɔ no ɔmo de ɔmo stamp no de ase so na sɛ mo bɛka kyerɛ Ghana foɔ no nyinaa sɛ oh sesei no yɛ pɛ sɛ yɛn tɔ gold gu hɔ na ɛnfa mbacke yɛ cedi na time a wa lose election na wo tɔ gold bebree no de kɔ ama no ni these are the questions you have to ask that PPMC baby Asame Gyamfi won dɛ no and other Ghanaians are who question that no they need to be well investigated because ɛnyɛ nwanwa ɔn sɛ NPP ni bi ɛka sɛ

And we are we we we always want to run wahu nea NPP foɔ ka kyerɛ ɛna international eh, monetary fund ɔmo ngye esi ama ntum ɛna na nti a ɔmo deɛ wɔn adwene sɛ nyansa a ɛwɔ ɔmo adwene sɛ dabi a yɛn nkɔ so na yɛn bɔ bosia yei yɛn bɔ kɔ so na yɛn bɔ bosia so this gold deal and other things no we need to look at it critically And as His Excellency John Dramani Mahama said that he's president for all Ghanaians no, let us involve Ghanaians in making money in this country not always bringing people from outside. Wahu sɛ asɛm no siiɛ, exchange rate no sisa saeɛ no, wahu sɛ amanɔnefoɔ asesa wɔn sika akɔ. They took their money away and the government was looking for dollars you can't get. Wɔde yɛ cedis no de asesa dollars no de akɔ wɔn kurom.

Attorney General foforɔ, Doctor Ayine, mepawkyɛw, yɛn ntam na bue tribunal no because yɛn nfa nkorɔfoɔ yi nfa nfa traditional court no o, wo deɛ ɔmo fa hɔ baako koraa nkɔ jail o, yɛn bue tribunal ankasa ankasa. Yɛhia fast track high court. Ɛɛ, ne di, yɛ deɛ di no, yɛ deɛ di no yɛ tribunal, ɔmo deɛ yɛ fast track high court, yɛn bue no ntɛm. Ɛ remmɔ n'agyanom nyinaa sɛ ɛsɛ sɛ wɔayɛ Yokofoɔ ɔpanyin. Ɔmɔ ɔra yɛ asesa nfɔmehya gu wɔ ma mo mma nfɔmehye no ndwo wɔ table so. Ɔn sɛ ba rɛ ɛdwo a ɛtɔ mmerɛ bi a odi a na wo brɛ na yɛ hyɛ a ɛmmerɛ. Nti mo ma yɛn di no ntɛm tɛm tɛm tɛm tɛm because dede a NPP foɔ nenam ayɛ afe nyo make nso anɔ dɔ mprɛ o. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo ntu mfuturo gu yɛn na yɛn werɛ fi sɛ adc a printi 77 billion edi ama Nana Addo.

Nti ɛba mo sɛ na mo deɛ mo ba wo sɛ you have the men a ɛka mom na mo de agyae. Okay okay enti abusua one hundred and twenty days emu thirty days kɔ ba ɔsi review the gold purchase program of the bank of Ghana ɛno ne gold board na wɔn akɔ akɔ akɔ ɛyi committee na wate okay enti na kyerɛ sɛ thirty thirty days no. Ɛ, nnwuma no bi akɔ so paa, nnwuma no bi akɔ so paa. No acadamic fee policy for first years Year in student. public tertiary institution. Aro na sɛ ɔbɛ refund. Ɛno nso no because ɔmo budget nkɔɔe. Ɛɛ nti ɔse ɔbɛ refund. Wo tua seesei koraa. Okay. Ekyire yɛbɛ refund de ama wo. Okay. Ɛna me gye no wode susu sɛ ɔbɛ yɛ. Okay. Ah, we are going to use Ghana money appropriately and effectively. Yes,

Wobɛtumi Patience Ofori ɔse I think this Friday Ora will submit report to President JDM okay Ntɛm. yeah ɛno ɛwɔ hɔ nom Ɛna Maria Adam ɔse just look at how Mali is improving under a military rule Maria mese Madamfo bi ɛyɛ medical doctor Germany na ɔse ɔnyɛ Ghana ni ɔtaa visite Burkina Faso Yeah. Honourable ɔse ɔtaa visite hɔ Yeah. na eh, Ibrahim Traore Yeah. coup leader no.
territory leader no ɔbaa the last time a ɔbaa Burkina Faso no ɔsɛ Nana by the next five to ten years no sɛ Burkina foɔ ɛ allow Traore sɛ wɔn tɔ nkɔ so a ɔbɛ transform Burkina Faso yes ɔsɛ adeɛ a guy no afiri ase a less than forty years o onyaa forty adeɛ a guy no yɛ wɔ Burkina Faso no. because ɔpam wɔ France aban kɔɔyɛ no a wɔn ade wɔn ho no na wɔn ankasa resources yes gold a na fra yes. France foɔ tu ah. tu ne bebree ba wonim arab aboro a wɔn di yɛ wohu sɛ wɔn gold site wɔn na na wɔn tu France foɔ aborɔfo no a na wɔn workers wɔn afa Burkina Faso foɔ no bi labourers wɔn yɛ adwuma eti after sɛ Traore take over no ɔsɔsi di yɛ ne eh, ne cool no. ɛna kyerɛ sɛ ɔmo ɛkaa sɛ ɔmo ɛnfiri hɔ nkɔ no machines a ɔmo yi soɔ nyina ɔmo make sure sɛ ɔmo sɛe ne nyina ɛɛ saa na abrɔfo teɛ saa na abrɔfo teɛ French fo ayɛ bi wɔ country bi pɛ time a ɔmo pam ɔmo no mhm. ɔmo ɛɛ ɛɛ waste system no mhm. ɛne water system no ɔmo amixi concrete ɛdi agum te sɛ yɛ pipe ne toilet wɔ ɛne nyinaa asɛ ɔman no ɔmo suban no no ɔmo adi ɔmo nyɛ akyɛ Do get it right eba mu sɛ na country bi agye independence a na eh ɔyɛ ne sika no nyinaa na ɔde akoto France na France pɛ sɛ ɔma no eh sɛ me pɛ sika no a Burkinabe foɔ pɛ saa sika no a na France saa de de sika a mede bɛtu bank no ɛde abɔ me bosea ɛde interest ɛde asi ɛde ho. asi ho eh eh sɛ wei sɛ sɛ ɛnyɛ bɛ yi a ɛna ɛyɛ deɛn so I think they are on the right move.

Because if there is no food you've given the opportunity to anybody who has money to import ɛnyɛ saa? And they have money more than Ghanaians look I was working with the eh eh Indians so many years I for about fourteen years I work with them nti me nim wɔn companies no nyinaa ebia foforɔ a ɛba sɛsɛ a me nim no then that is it adwuma wɔn yɛ wɔ kurom ha ara ne sɛ wɔn import nneɛma nfa mmra na yɛn tɔn yes we love it but when you continue to talk, buy those things to a certain number of years no it must click our mind that let us turn back and do our own ndra mete wɔ social media sɛ eh, ɔmo akɔbie KFC wɔ ho ama shop no agu sɛ wate ɛngu ɛnyɛ sɛ ɔmo ato agu because wɔn na ɛkɔ akɔtɔ fried rice wɔ ho. Mmerɛ a kplɛ ne fufuo ne yakayaka ne abolo retwɛn wo kɔtɔɔ saa nneɛma no ara yɛ deɛn? How can we import food to Accra saa sa de rekɔ regional capitals? They must stop the regional capitals a the local people should eat our local food ɛno sɛ yɛ boosti production a then you have market that is what it should be I don't hate KFC I know the owners Yes yɛ binom yɛ yɛ wɔ eh, private sector ansa na KFC aba krom ha and I know the people who brought them here I don't hate them but we should stop some things happening now sɛ wɔn bɛ yɛ adeɛ no koraa we should make sure sɛ the chicken that they are using we should produce the chicken for them yɛ ka nkokɔ bɔ nkitinkiti na amanfoɔ ɛkasa ɛnyɛ wo kɔtɔ KFC a sɛ akokɔ nam ka ho anaa ɛno no ɛdeɛ ɛdua na ɛde hyɛ mu. so we must produce so we be in the partnership that is what our sister was talking about let us invest in Ghanaians and it is very very important sɛ etumi yɛ saa yɛsusu yɛbɛyɛ bi akyɛn Burkina Faso kora ɛna yɛn yɛn gyae ɔtan susu nipa te sɛ kɛnofori atan mu wɔn nsɛ wutu mpɔn a ne nanado no amafa ho apam oh sɛ yɛ bank a yɛn close bank no oh sɛ yɛ other business a yɛn close no oh wei deɛ ɔyɛ NDC ni saa bonsam adwene a ɛwɔ Ghanafoɔ binom mu no yɛn yi mfiri yɛ tiri mu na yɛn kɔ so the most painful thing look at eh, eh, ah, Alhaji Sedu eh, Agongo ne bank a eh, Heritage bank a eh, Addison wei etumi egye ne license sɛ yɛ assisi license no ne bɔne a ɔyɛ ara ne sɛ n'asɛm wɔ court adɛn tra Nti people like Addison no ɛsɛ sɛ yɛn seize wɔn properties no nyinaa until they've told us how come they've printed money for Nana Addo without parliamentary authority or approval. They have to seize them. They have to seize them. Eight good years afei mo bɛka kyerɛ sɛ afei NDC kora na ɛsa baeɛ sɛ asɛm no yɛagyae. So what, where is the, the license no mo mfa ma ɔmo na yɛma NPP sɛ sɛ ɛsi NPP ntua eh eh sɛ edu agongo interest no sɛ Ghana sika na ɛsɛ ade bɛ tua. Eii sese deɛ deɛ na yɛdeɛ yɛgye interest compensation nyina bɛsa. Ɛno na meka sɛ saa nnipa a wadi yɛ bɔne no causing financial loss to the state no sɛ Ghana sika na yɛde bɛ tua I agree so but the person who take that decision should be punished ah I was a teacher o akɔda bɔne paa deɛ ohia punishment that person should be punished. Okay.
Mahu nkɔkɔ nketenkete bi a Honourable John Dumelo ɔho yɛka sɛ yɛka a mmom NDC mo mo ani ate paa nkokɔ nketenkete ah na kyerɛ sɛ John Dumelo the farmer no sɛ ɛnyɛ ayi akakadurofoɔ nko ara nom na wɔyɛ o Dabi. wɔsan so koraa yɛ poultry farmer ka ho. Yes and it is okay.

eh, ne poultry farm emu no. Yeah. Haa.
Honorable, ɔhu sɛ the way a na yɛn mu bi yɛhu John Dumelo no, na obi anwene sɛ sɛbi ne nan kora bɛka nwura da sɛ ɔrekɔ afuom. Politics deɛ sɛ ɛyɛ deɛ ɛno deɛ ɛno deɛ ɛno deɛ ɛdu baabi a nkurɔfoɔ fi sɛ bi kura agya wobɔ bra na apɛ sika no bi aka ho a na wowura politics mu but ɔkɔ farming na wɔwura mu sɛ no hunu sɛ Youth no youth no bɛ follow saa adeɛ wei ɛbɛma youth bebree ani agye kuayɔ ho this time around. Yes nea ɛsesɛ yɛ sesɛ ne sɛ we should let the youth know sɛ at the end of the day me nua bebia wo te ha no nyinaa nneɛma a wo kita wo phone wo biribiaa wo ataadeɛ a wo hyɛ no nyinaa ɛfiri fam o ɛfiri fam.

and let the youth knows very well sɛ nneɛma biaa a ɛhyɛ store mu no ɛfiri fam o so agriculture is the way to go but number one any food that you must eat because a sound mind is found in a sound body and you can only get a sound mind when you eat good food to work

July or August September yɛ fa mu a mo atena office saa a ɛkɔ twenty twenty six April May June a yɛdɔ abro no let us have some state farms let this youth go and taste practical agriculture not by punishment mode yɛbɛtumi ayɛ camps don't say you are going to we, we have to build before

The rice eh, areas send the youth over there the national service personnel we are paying you well make sure you get the clothes for them sɛnea ɔmu nfili sɛ you are punishing them but they should have that feeling sɛ we are doing something for the nation like the Cubans that is what we should be doing na yɛtumi yɛ wei no nyina aduane bɛbu send some to the poultry farms me nua sheep and goat cattle ranches na yɛnsua saa nneɛma no let them know sɛ

ɛɛ ɛɛ ɛɛ afrafrantɔ papa no ɛɛ eh, kyɛ eh, kyerɛmanti na nka wɔn pɛ sɛ wɔn ntɔ factory no o meanwhile twenty five million dollars no ɛda hɔ why didn't you use it to cultivate the sugar cane na yɛn process npp aban. na kyerɛ sɛ na sika da hɔ. yes yɛ a yɛde bɛma. i said i was a member of entity of trade and industry. okay. that was the program of mahama sɛ saa sika no yɛn fa ntere ne ghana fo ne bi nkura wɔ india. Do you get it right? Na yɛmfa bi ndɔ ahwedeɛ na yɛmfa mfeedi factory no. Ɔma nyɛ. Nea ɛwɔ ɔmo tirim koraa ne sɛ yɛmma mmɛtɔn factory no mfa mma obi. Meka kyerɛ wo sɛ NPP foɔ ɔmo honam ɔmo mpɛ sɛ nka wura. Sika baabi a sika no wɔ. Sesei ara na ɔmo agye sika no. So these are some of the things. Sika no da so da hɔ after eight years. Yes you you can apply for it and take it. Because deɛ ɛwɔ sɛ yɛ.
This is what the secretary to the board of Commenda Sugar Factory said yesterday on a eh, on a radio that I heard. Ɛndɛɛ no mma bɛka kyerɛ yɛ sɛ adeɛ no a moyɛɛyɛ no mo se moayɛ Commander Sugar Factory a, hwɛ deɛ ɛbɛyɛ na ne yɛmfa nkɔ Mese yɛmfa nkɔ yɛmfa nkɔ process. ɛyɛ aboraban Nana Addo Aban mɛbie m'ani aka ɛyɛ aboraban I'm not talking because I am an NDC member but I'm telling you that the time I was in parliament I was a member of entity uh, of uh, committee of trade and industry o So all that happened at that time was uh, in my knowledge. Do you get it right? Nti nneɛma a ɛkɔ so no nyinaa bisa ho ahwedeɛ mpo mo adidi ma ha matam saa ahwedeɛ mpo meanwhile sika kora da hɔ no you didn't apply for it to use it to plan ahwedeɛ no so yɛdua no six months yɛdua no six months obi si factory eh, uh, now you stay there for eight good years so let us use those funds and we call on the world bank to support us not always calling for people to come and invest in our country look at the hurry that uh, uh, uh, uh, Jinakpo is it Samuel Jinakpo was lithium lithium deal no wɔn ho mmirika na odi because ɛno no wɔn agye sika no hyehyeehye hyehyeehye yɛn gye sika no yɛn nkyɛn ni na yɛn kɔ NDC aban ba a na wɔn abɛtoa so you see but ahwedeɛ a sika da hɔ no deɛ wɔn ntumi andɔ. These are the problems that we have even if you go to the education sector me nua wate sɛ ɔmo ka sɛ oh ɔmo ahwɛ nkɔdaa eh, five point seven million in free SHS ana wanti saa figure no ɔhema now what did Edu watch says Edu watch say per the ministry of finance records a ɔwɔ no the total number of students a Nana Addo Aba ahwɛ mo in free SHS ɛyɛ three point one three five seven five four

a edu tum bɔ taa nam kurom reyɛ dede no nyina no, na korɔn no wɔ ase.
Na Gosnem tua ne to, ɛna ɔde ni nam with tire.
Yes, million.
Now, sɛ mame yɛn yɛ calculation kakra bi, sɛ wo yɛ saa two point five million, six four million nnipa no, fa no charitable sɛ yɛ ma nnipa baako eh, five cedis, yɛ aban spɛndi five cedis on that person,

Ah sɛ woanyɛ mathematics dɛ ɛno nti na mo wu yɛn ɛno koraa wei yɛ one day o then you multiply tie o me fa charitable figure or a days of 300 days okay. in a year okay.
so one day now I've moved to one year mm -hmm. so 12 million

okay nti sɛ wodi wɔ three years a do you know the amount eleven point five billion ghost name nko ara for three years no for this five million uh, uh, uh, uh, year number of years ayɛ ka no this is what has gone into their pocket. ɛno ne yɛfrɛ ne sɛ create loot and share. yes ɛna abo medi nkɔmmɔ bi aba hɔ no yɛbɛsa atoa so wɔ hɔ yɛyɛ ne nteyɛ sɛ attorney general discontinuous case against all democracy help

Really?
Yeah, seventeen days, yeah.
Ei! Na mo kɔ a na mo bɛɛ nyinaa no, after sɛ ɔmo kye mo no na ɔmo prosecute mo no, ɛna ɔmo rema.
Biribi a ɛbɛ affect Ghana foɔ nyinaa, yɛn nyinaa, yɛnkɔ gyina mu na